Helo a chroeso i bumed pennod ein cyfres newydd Clonc a Chân, gyda fi, Gwen Shenton, Swydd y Cymuned, Menter Iaith Castell Nedd, Port Talbot. Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, beth am ddod i adnabod rhai o'r pobl lleol sy'n serennu mewn meysydd amrywiol? Byddaf i'n cael clonc a chân gyda'r pobl dawnus yma, a chewch chi wrando ar eu hanesion wrth i ni sgwrsio'n ddwl a chlywed am eu hoff gerddoriaeth. A wedi ymuno â fi yr wythnos hon, mae Clive Harpwood o Bo Talbot, sy'n adnabyddus am fod yn aelod o band enwog Edward H Davies ac am gyfansoddi rhai o ganeuon mwyaf eiconig Cymru yn fy marn i. Shwt i chi, Clive? Wy'n dda iawn, diolch. Siwma beth ydych chi? Ie, yeah, fi'n iawn, diolch. Felly, i'r gwrandawyr sydd efallai ddim mor gyfarwydd â chi, os modd i chi sôn am bach o hanes chi ac am eich gyrfa ym myd cerddoriaeth hyd yn hyn?
Wel, ges i magu yn ardal um, um, Aberafan, a, ac yn, yng Nghwm Afan, mae ngwreiddiau i gyd yn y cwm, um, ac mi eisiau'r ysgol ym Montryd y Fen, pentre reit enwog oherwydd actor reit enwog, dath o'na yn y, yn y 50au a'r 60au. Yeah. Um, a hefyd fi sy'n byw mewn wahanol rannau o'r dre, Uh, es i ysgol gynradd Gymraeg Pont y Fen, a wedyn es i ysgol Rhyd Felen. O'n i'n teithio o Talbot i Rhyd Felen yn ddyddiol. i fynd i'r ysgol. Oedd hynna cyn yr M4, felly oedd yn daith eitha, eitha dyrus. Yeah. A ro'n i'n cael lot o sport ar y bus, so o'n i'n myndio gymaint. Wedyn, um, e, benderfynnes i, uh, o'n i eisiau dilyn gyrfa mewn deiareg a diddordeb mawr dy fi mewn dringo a mynydda. Uh, ac felly, cyn ystyried mynd i'r coleg, uh, es i draw i, i weithio i Wlad yr Ia, um, am gyfnod ar ddechrau'r 70au, wedi'n dod nôl, a wrth gwrs oedd y cyffro mawr yma yng Nghymru ar y pryd, y chwildro mawr, uh, ti fod, uh, uh, ar iaith yn, yn ganolog i'r chwildro yna, ac felly fe nes i dilyn cwrs Cymraeg a Drama uh, yn y coleg, A fanna ddechreuodd yng ngyrfa cerddorol i, um, a wedyn fi ddysgu gyda Edward H yn y 70au, um, a, a hefyd Inja Rock, a, a chyn hynny ac eraill, grŵp gwerin, adferol. Um, a wedyn mae nghysylltiad i achyddoraeth wedi bod trwy teledu, achos wedi um, cyfnod yn y theatr, um, uh, o'n i'n bennaeth o'r theatr fel un fach, ac yn athro drama cyn hynny, ond wedyn mi es i mewn i diwydiant teledu yn yr 80au, a gan y diwydiant teledu dwi wedi bod. Felly mae cysylltiad wedi bod gyda fi, gyda chyddoriaeth o bob math um, yn, yn y Gymraeg a'r Saesneg um, hyd at heddiw. Mae'r band dal i fynd o fi, HR Band, a dwi hefyd yn cynnal nosweithiau um, acoustic hefyd gyda chyfaill uh, cerddorol Geraint Cynnan.
Ac wrth gwrs, mae'r cyfnod yma wedi dod â popeth byw i stop yn diwe a'ch ngherddau, gigs a stwff wedi cael ei gohirio. Sut ydych chi wedi bod yn cadw'n brysur yn ystod y lockdown de? Wel, wedi gwneud pethau eitha um, um, boring a wedi gwir, fel uh, peintio ffensys a siedau a, a, a drysau ffrynt y tŷ ac yn y blaen, gwagu'r atig, gwagu'r garej, cyngwared o stwff sydd wedi bod yna ers blynyddoedd, yeah. a hefyd ar ganfod pethau, nhw wedi anghofio da fi. Um, ond mae wedi bod yn ddifur oherwydd wedi gallu dod i trefn, uh, wedi cadw lot o archif o'n cyfnod dyn mewn cyddoriaeth dros blynyddoedd. So wedi gallu rhoi yn o drefn a bethau fel yna. Ond wi hefyd wedi bod yn uh, ysgrifennu ac yn paratoi ar gyfer um, dod mas uh, o'r cyfnod yma. Um, ni wedi bod yn paratoi uh, sioiau uh, ar gyfer tafarndai a chlybiau yn yr ardal, rhai dwyieithog, hmm. er mwyn codi ymwybyddiaeth y, y boblogaeth leol o ran y Gymraeg. Um, wedi bod yn gweithio ar amell i gan um, ar gyfer y sgat acwsteg. Ac wrth gwrs, i ni wedi colli lot fawr o gigs. Mae'r band wedi colli rhyw hanner dwsin o gigs um, a, um, a gwyliau yn ystod y cyfnod yma. Um, ac wrth gwrs mae Geraint y Finna hefyd wedi colli hyn a hyn o gigs. Ond uh, i ni nawr yn barod, dwi'n meddwl, uh, cyn gynted ag am mae'r Llywodraeth Cymru'n cynnytau ni wneud, uh, falle i fynd nôl mas yna. Er, dwi'n yn gweld yna'n digwydd mewn gwirionedd dan uh, tan o leia um, dechrau'r flwyddyn, mae'n ma pella yn fe, ti'n bod? Ie, yeah. mm. fel croesi beth ydy fe, achos fi'n gweld fe'n hynna, fi'n gweld eisiau gwrando ar pethau byw, fe mae'n neud gwahaniaeth cael pethau byw yn rhan yn diwe. Ydy.
Yeah. Achos, uh, ti'n bod, un o'r pethau dwi'n teimlo gyda'r um, uh, noson acoustic yn enwedig yw, um, yw, yw cyfle i ddisgrifio cyneuon a rhoi cefndir cyneuon a hefyd um, cymdeithasu gyda pobl uh, uh, mewn gwahanol fannau dros Gymru gyfan, ynddo fe? Ie, yeah, yn gymwys.
Na, fi'n mynd i gofyn cwpl o gwestiynau hwyl i chi, a dod i nabod chi'n bach yn well, os maen nhw'n oce, okay, a wedyn chawn ni gêm fach wedyn cloi ar y diwedd, oce? Okay? Reit, oce. Okay.
Fab, cawn ni off de. So cwestiwn un, pan o'ch chi'n ifanc, pwy oedd eich model rôl chi?
Dwi'n meddwl mae'n prifathro ni ym Montryd y Fen, um, Alwyn Samuel, sef tad Aled Samuel, sydd yn uh, gyflwynydd boblogaidd erbyn hyn. Um, mi oedd Alwyn yn ddyn creadigol iawn, um, yn athro arbennig, ond hefyd yn rhywun oedd yn rhoi addysg um, um, eang iawn i bobl, um, a hefyd yn berson creadigol iawn. Oedd e'n gyfrifol am parti Pontwyd y Fen, oedd yn uh, barti lleol yn, uh, yn, yn yr ardal nôl yn y 60au. A diolch iddo fe, ges i'r cyfle cyntaf i recordio uh, fel plentyn um, ar record parti Pontwyd y Fen. Ond um, mae ddylanwad yn amlwg, amlwg oherwydd nid dim ond fi a John Griffiths a Hefin Ellis oedd yn perthyn i Edward H. Davies, ddoth mas o'r ysgol yna, ond acto, acto, actorion fel um, uh, Sian Owen, uh, cantorion fel Geraint Griffiths, um, um, a hefyd pobl sy'n ymwneud â'r theatr a, a theledu, pobl fel Will Davies sydd yn gynhyrchydd a yn gyfarwyddwr teledu fel fi. Mm. Uh, ac felly, oedd, beth oedd Alwyn yn wneud yn rhoi cyfle i ni i berfformio um, ac yn ein trwytho ni wedyn mewn cyddoriaeth o bob math, um, cadoriaeth ysgafn y cyfnod, fel skiffle a bob math o bethau, um, a, a operettas a pob dim. Ac felly mae ddylanwad e wedi bod yn, uh, yn, yn, yn bwysig, dwi'n meddwl, uh, i nifer fawr ohono ni. Um, yn enwedig y tri oedd yn Edward H. Davies yn sicr. Ie, yeah. na, lle ddychmygu, twad, mae cael amrywiaeth yn holl bwysig yn dywe hefyd. O di, a'r peth arall o Darwin yn neud, oedd yn dysgu hanes lleol i ni, oedd yn mynd â ni mas i gyffiniau'r pentre, hmm. i grwydro ac yn y blaen. A mae'r profiadau hynny wedi aros mod, dros flynyddoedd, byd natur, um, hanes yr ardal, Um, oedd e'n mynd â ni yeah, ar hyd yr hen reilffyrdd ac yn y blaen, ac i leod y gweithfeidd yn gynnar iawn yn, yn, yn, yn y cwm. Um, a wedyn, wrth gwrs, nawr, dwi'n ail ymweld â'r llefydd yna ac yn cofio'n iawn lle mae pob dim. Ie, yeah, heil atgofion. Beth yw eich hoff gair Cymraeg chi? Wel,
gan mod i wedi byw am gyfnod hir yn Sir Aberteifi, yn Ngheredigion, mm. um, uh, o'n i wastad yn hoffi'r gair glei. Mm, um, a mi ddath y gair lei yn bach o catchphrase, achos nôl um, ar ddechrau Esgwydorec yn yr 80au, o'n i'n gyfrifol am gyfres gomedi o'r enw Torri Gwynt. Right. A um, prif actor y, y gyfres honno oedd uh, Dewi Pws. Ac ro'n i'n tynnu cos gyda blaen, a mi oedd dan ni gyfres o sketches, oedd yna sketch ym mhob un o'r rhaglenni, a mi oedd y gair glei yn dod lan. A fydda rhywun yn gweud, um, uh, odi John yn mynd i'r ffair hyn o? Odi. Odi beth? Odi Glei. So, oedd e'n oedd e'n fath o uh, gag mewn ffordd, oedd e'n oedd e'n oedd e'n rhedeg drwy'r gyfres. Um, yeah. Ond uh, mae'n cael ei ddefnyddio lawr fyna. Ond i roi enghraifft o air arall i chi, sydd yn lleol, o'n i'n defnyddio yn blaen, dyn ni wastad yn chwerthu yn ynglyn â hyn, achos oedd y, oedd y cyfnod i Gymraeg a'r Gymraeg yn defnyddio hyn, pan o'ch chi'n sôn am eich, um, ond ie, chi'n cwrdd â rhywun, ffrind neu beth bynnag yn y cwm, flynyddoedd yn ôl, os i wedi, siwr wyt ti was? Was. E, o, o gwas, mae'n siŵr mae wedi dod. Siwr wyt ti, siwr wyt ti gwas yn y fe, ti'n gwybod? Ond siwr wyt ti was. A hyd yn oed yn Saesneg, oedd y ffrindiau di Gymraeg i wastad yn gweud, how's it going was? Ie, yeah, mae hwnna'n so, dal. Mae hwnna'n dal yn rhywbeth nawr yn diwedd, fi'n clywed eitha lot o bobl yn gweud e, hi teir ddew. Ydy, a gair arall falle fydde chi ddim yn gyfarwydd, o'n i'n defnyddio yn y cwm hefyd. Um, chi'n gwybod beth oedd slice? Na. Slice oedd rhaw fach o'ch chi'n defnyddio i, i lanau'r tân, chi'n gwybod? Rhaw fach o metal. A mae'n mae air da, oherwydd mae'r slice chymod, yn disgrifio'r sŵn wrth i'r wrth i'r rhaw fynd i'r aelwyd a, a chlirio llitw o'r tân, yn fe? Yeah. Ydy, do. Dim un gair tri yn fanna, ond uh, o wahanol ardaloedd o beth bynnag. Na, da iawn.
Beth yw'ch go-to outfit chi ar ddwrnod arferol?
Wel, Cris ti, mae da fi gasgliad helaeth o grysau ti, eriod. Uh, llaw, mae da fi ddreirel am fyna. Wel, fel rhywun yn gweithio yn y cyfryngau ac yn y byd cerdd, os oedden ni'n cymryd rhan mewn gwyliau, er enghraifft, fel grŵp ac yn y blaen, um, oedd wastad pobl yn rhoi'r cysset ti yma i chi gyda enw'r wyl neu beth bynnag arno fe. Yeah. A mi'n cofio'r Cris ti Cymraeg ges i gyda rioed oedd um, Cris ti Disco Mickey Plum. Nawr, mae Disco Mickey Plum yn, uh, yn, yn rhywbeth, um, wel, mae pawb yn nabo Mickey fel um, uh, Plumsan, uh, cymeriad o, o, o gyfres uh, Symud Plumsan. Hmm. A, ond um, oedd e'n rhedeg disgo Cymraeg yn gynnar iawn yn uh, diwedd 60au, dechrau 70au. Felly dyna oedd y Cris Di gyntaf ges i uh, erioed. Ond wedi hynny, wrth gwrs, mae Edward H, uh, ti'n meddwl, gen i uh, nifer fawr o, o gryseti o wahanol gyngherddau Edward H, o, a wedi mae grwpiau eraill i roi cryseti i fi a pethau fel yna. Ond dwi wastad yn gwisgo Cris T, a denims. Wi erioed i wisgo denims bob dydd um, ers o'n i'n dair ar ddeg oed. A'r stori fanna sydd â fi yw, yn 60au cynnar, uh, pan ges i'r jeans gynta, os i sylwch chi ar labels nawr, uh, mae pawb yn cynnig gan i'r taol a'r jeans yw pre-shrunk ac yn y blaen, a bod nhw ddim wedi colli, a bod nhw wedi colli llew yn barod, yn fe. Ond pan o'ch chi'n prynu par o jeans fel Levi's neu Wranglers yn ôl yn y cyfnod yna, beth o'ch chi'n neud, o'ch chi'n gwisgo nhw, a nhw'n teimlo'n fawr iawn, chybod, ac yn galed, a chi'n llenwi bath, A wedyn, o'ch chi'n eistedd yn y, bla, yn y bath am nifer o oriau, um, darllen llyfr yn beth bynnag, yn shrinko'r jeans. Wow.
I'r maint o'ch chi moyn, yn fe? Fe bod nhw'n ffito'n weddol o'ch gwmpas chi. So, na, na, so ers hynny, wedi bod, ond diolch i'r drefn, bob tro fi'n prynu par o jeans nawr, sy'n rhaid i fi gael bath yn y fe, ti'n bod?
A byddai chi mond yn gallu clywed un can am weddill eich bywyd, pa gan fyddech chi'n dewis? Wel, mae'r ffôn newydd fynd, a mae uh, un o'r gyneuon Candelas, oh. yn, achos mae'n ringtone ni, yn un o'r riffs Candelas. Um, uh, ond Na, um, a gan dwi'n meddwl, fydden ni'n ei ddewis, um, wi wedi cael yn uh, codi, wrth gwrs, yn, yng nghyfnod um, mawrion y byd cerdd, fel y Beatles a pobl felly. Mm. Ond, um, sa'n ni'n dewis can falle o'r cyfnod yna, um, a ne can gan y Kinks hefyd, o'n i'n fan mawr o, o waith Ray Davies, mm. a John Lennon, a Bob Dylan a bobl felly. Felly mae'n anodd iawn i mi ddewis un, ond byddwn ni'n gweud mae'n naill e Days yeah. gan y Kinks, mm. neu um, fydden ni hefyd yn, yn ystyried can fwy diweddar, um, a mae'n gan sy'n gysylltiedig â Chymru oherwydd yn Rockfield gath i chreu gan Coldplay, sef Yellow. A fi'n licor gan hefyd. Mm. Achos fi'n teimlo bod ni'n... Mae ma, beth sy'n wastad yn apelio fi, uh, i fi uh, mewn cyddoriaeth, mae yna ddau begwn. Uh, y faled uh, delenegol neu'r anthem mm. sy'n cyffroi. Yeah. Uh, rhywbeth sy'n neud i chi feddwl, a rhywbeth sy'n eich cyffroi chi uh, y pen arall. So ie, yeah, ond mae'n anodd, mae, mae gen i filoedd o gyneuon yn y tîm yma, credwch chi fido, mae'n ma yeah. silffodd yn llawn dy fi. A, a maen nhw ar, ti'n gwybod, wrth reswm uh, yn ddigidol. Ond, um, na, wy'n credu o days yn rhywbeth wy'n cofio oedd wedi gyffwrdd i pan o'n i yn yn arddegau. Um, a hefyd mae Coldplay, um, wi jyst yn meddwl bod nhw'n un o'r bandiau byw gore um, sydd ni, i ni wedi gweld yn y cyfnod diweddar. Na, fi cytuno.
Weles i nhw'n fyw yn Gyrdydd llynedd. Wel, na, yeah. yn ôl nawr. A hwnna oedd cyngerdd gore yeah, yeah, eriod. Yeah. Just achos o'n nhw'n rhoi sioe mor amazing. On, on, on, on, on. Ond mae rhaid i beidio anghofio hefyd, wrth gwrs, bod yn bandiau ni nawr, un o'r datblygiadau mawr dwi'n teimlo sydd wedi digwydd gyda ni yng Nghymru yw, uh, yw llwyfan y maes mae nawr yn yr eisteddfod sydd yn rhoi'r um, uh, syniad yma o arena i ni uh, yng Nghymru a gobeithio allwn ni ddatblygu a wrth gwrs gwyl rif 6 a, a gwyl eraill nawr sydd yn, um, yn uh, gwahodd y, y bandiau Cymraeg. Uh, Ond um, na, i ni, chymod, adnoddau yw popeth yn efe. Ie. Ar nôl byw popeth, na beth. Fi cytuno.
A pe baech chi'n goffa dewis un pryd o fwyd i fwyta am weddill eich bywyd chi, pa bryd fyddech chi'n dewis? Wel, i ni fan hyn yn byta'n benna'n llysieuol. Ond yn hoff fwy ni yw bwyd eidalaidd. A, ac ni'n ymweld ar eidl dipyn, fe briodon ni yn y Malfi, mm. ac felly mae yna berthynas agos iawn gyda ni a, a eidl. Um, ond um, mi'n credu, byddwn ni'n dechrau, dyma rhywbeth wy'n gwneud adre, mm. uh, byddwn ni'n dechrau gyda cawl uh, spigoglis a hmm. brocoli, uh, sydd wedyn yn cynnwys uh, pethau fel garlleg a, a wedyn uh, gorgonzola ar ei benne. Yeah. A wedyn, fydden ni'n symud ymlaen, a dwi'n hoff iawn o basta, mm. pob wahanol fath o basta. Ond uh, y saws dwi'n uh, dwi hoffi fwyaf ydy marinara, sef, uh, sef uh, saws, saws sydd yn cynnwys lot fawr o amrywiaeth o bysgod. oh. uh, cocos a cerig gleision a squid a octopus a pob math o bethau felly. Yeah. A wedyn, yn hoff bwdyn ni yw tiramisu. Wow.
Mae'n dy ci i'n dylu ar tiramisu. Mae'n hoff i ni. Hmm. Beth yw'ch barn chi de, yn sôn am bwyd Eidaledd, beth yw'ch yeah. barn chi am binafal ar bizza?
Wel, gaf i wedi chi o brofiad, a dyw hyn yn beth poblogaidd yn yr eidl. Ah, okay. Oherwydd mae fy mwraig, fe mae'n digwydd, yn hoffi um, afal pîn a mm. pizza. Hawaiian, ynddo? Yeah. Ond pan wnaethon ni Napoli un tro, ac yn credu Sorrento hefyd, be holodd hi am pizza Hawaiian, mm. a fe edrychon nhw arni fel sydd wedi dod o blaned arall. Ac fe wrthodon nhw. Hyd yn oed cynnig Hawaiian pizza i fi. Wow. Um, so, um, dwi ddim yn fan na. Dwi'n dwi licio'r pizzas. Uh, os ewch chi Napoli beth, uh, triwch chi pizza. Och, so Napoli ddath y pizza. Ah, right. A mae pizzas nhw'n ffantastig. So, a maen nhw'n syml iawn, saws syml iawn, ond mae'r toes uh, yn ffantastig. Mm. Um, ond pan fydda i yn mynd, byddai'n uh, byddai dieddol o gael um, uh, rhywbeth llysieuol ond gyda um, saws tomato ond fe. Ond dwi yn licio chilies, ac felly byddai bob amser yn cael chili ar pizza. Nice.
Os gennych chi uchafbwynt neu atgof sy'n sefyll mas i chi de, yn eich gyrfa chi? Wel, wedi bod yn ddyn ffodus iawn, uh, wedi profi sawl gyrfa um, um, o ran cerddoriaeth, o ran darlledu, um, theatr a phob dim, ynddo fe. Um, dwi'n credu o ran perfformiwr, bydden ni'n dweud bod yna dri o gyngherddau sy'n sefyll mas. Um, un, un noson lawen fawr yn myfiliwn eisteddfod um, Aberteifi yn 1976, ac yn yr un flwyddyn, pafiliwn Corwen, pan wnaethon ni ddod â'n cyfnod cyntaf ni fel band i ben, a gyda miloedd o bobl yna, yn llythrenol. Hmm. A wedyn, um, gwy, cael yn gwahodd wedyn yn 2003, dwi'n meddwl, i Wyl y Feinol, gan Bryn Terfel, a Bryn Terfel yn cael, a fi, fi a Bryn Terfel yn cael canu gyda'n gilydd. Ond oedd na 8,000 o bobl yna. Oedd e'n anhygol. A hefyd, wrth gwrs, y gyngerdd yn uh, Steddfod Dimbych, sef y gyngerdd sydd wedi nawr, dyma gareg filltir cynta'r llwyfan ar y maes. A dwi mor falch am bod ni wedi bod yn gysylltiedig eto a symud rhywbeth ymlaen. mm. a bod ni wedi cychwyn rhywbeth a mae'r peth wedi parhau ac wedi esblygu Mae'r llwyfan, llwyfan yn fwy, mae'r offer yn fwy sophistigedig, mae'r goleuon well. Ond oedd rhaid i rywun gychwyn yn dod. Yeah, um, yeah, so yna'r pethau sy'n dod i gof. A hefyd, o ran yn darlledu, ges i'r fraint o gyfarwyddo uh, noson fawr y mileniwm. Fi oedd yn gyfrifol am, am uh, ddarlledu Cymru ar noson y mileniwm. Peder awr yr hugen heb orffwys o gyfarwyddo um, o, uh, o llwyfan enfawr yn Gaerdydd a hefyd um, bod yn rhan o rhywbeth o rwydwaith byd eang a bwyd o stwff i'r byd, ynddo fe. So, oedd hwnna'n dipyn o anrhydedd. Hmm, allu dychmygu. Um, na, dwi wedi bod yn ffonus. A, a hefyd, dwi wedi, dwi wedi gallu gwneud llawer iawn o wyliau um, rhanwladol ac yn y blaen, a gweithio gyda artistiaid mawr. So, wedi bod, wedi bod yn lwcus, ti'n gwybod. A'n hoff artistiaid i status quo, dwi wedi gweithio dyn nhw cwbl o weithiau hefyd. O, fe, o, ddaw. Briliant, ie.
Felly, mae dyn ni gêm bach cloi de, a bydd rhaid chi ddewis rhwng y ddoi opsiwn mor gyflym a right. phosib, oce? Okay? So hwn right. neu'r llall. Ydych chi'n barod? Ie. Yeah.
Fab.
Cariad neu arian?
Cariad bob tro. Siocled neu creision?
Creision. Bwyd stryd neu bwyty crand?
Bwyd stryd. Theatr neu sinema?
Theatr.
Trainers neu sandale? O, oh, trainers. Haf neu geiaf?
Dwi'n licio'r geiaf. Mm, am yna.
Melus neu hallt?
Melus. Teledu neu ffilm?
Ffilm. Trefnus neu creadigol?
Y ddau. Mm, a fi.
Cwrw neu gwyn?
Y ddau.
Traeth neu mynyddoedd? O, oh, uh, mynyddoedd. Hmm.
Pasta neu pizza?
Y ddau. Poeth neu o'r?
Poeth. Cyfansoddi neu perfformio?
perfformio, dwi'n meddwl. Mm.
Fab. A chi'n adnabyddus dros ben am gyfansoddi rhai o gyneuon Cymraeg mwyaf poblogedd erioed. Fel merch ifanc, yn canu mewn corau a chystadlu mewn eisteddfodau, fi wedi canu lot o'ch cyneuon chi sawl tro. Ysbryd yn os, yeah. Nia Ben Air, Can yn Ofer, jyst i enwi cwpl, efe. Oeddech chi wastod eisiau bod yn gerddor ac yn gyfansoddwr?
Na, na oedd yn, oedd yn merthynas i a cherddoriaeth yn debyg i'ch merthynas chi a cherddoriaeth. Uh, chymod, fel unrhyw un sy'n cael ei fagu um, yng Nghymru uh, a thrwy'r iaith Gymraeg, mm. oedd, oedd perfformio a chystadlu uh, yn benna yn bwysig. Yeah. A oedd, o'n i'n digwydd bod yn, fel, fel, fel bachgen, um, a, yn meddu ar lais uh, eitha da, a o'n i'n llwyddiannus mewn steddfodau um, ar bob lefel. Ond, wrth gwrs, o'n i, o gollell i ddiddordeb wedyn. O'n i'n, diddordeb mawr gen i mewn cyddoriaeth pop ac yn y blaen, a mewn bandiau, a bandiau lleol ac yn y blaen. Ond nes i ddim feddwl am, am ymuno a band neu gyfansoddi tan i fi gyfarfod â Tecwyn Ifan, Iestyn Garlic a Phil Edwards mm. uh, ym 1972 a wnaethon nhw holi fi a fydden ni'n hoffi canu gyda nhw mewn grŵp o'r enw ac eraill. Oh. Um, a, a'r thing ys, yn ysgogodd ni y bryd hynny, ond nid yn gymaint y gerddoriaeth, ond y ffaith bod ni yn um, creu rhywbeth yn gefnogi'r um, mudiad protest yng Nghymru ar y pryd, achos dyna oedd, um, dyna oedd y nod ni, oedd defnyddio cerddoriaeth Cymraeg um, i hyrwyddo um, yr achos, achos y Gymraeg, hmm. ac i ddangos i bobl bod hi'n bosib uh, normaleiddio um, i bywydau um, trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae, pawb, mae pob dim yn bosib yn y Gymraeg. A dyna beth oedd y nod. Ond um, datblygodd yn ddiddordeb i wedyn mewn cerddoriaeth ac yn y blaen, um, a, a chyfansoddi yn benodol, oherwydd a bod yn gwbl onest, bod angen i ni greu'r holl, um, holl ddeunydd yma i lenwi recordiau, albums ac yn y blaen.
Ie.
Yeah. Mm. So dyna, dyna nghysylltiad i gyda cherddoriaeth. Doedd e ddim yn rhywbeth oedd yn Mae yn eitha greddfol yna i, ond uh, oedd yn, ddim yn rhywbeth o'n i wedi dewis. Na, gosh. Wow. Os da chi eide unrhyw tips i bobl ifanc yn yr ardal sydd yn breuddwydio am fynd ati i dilyn gyrfa mewn cerddoriaeth? Um, o ran cyfansoddi, fi'n credu mae'r peth ddylech chi wneud yn, yn sicr yw um, gwrando ar ystod eang o gerddoriaeth A pe sy'n dod mas, ac pe sy'n dod yn amlwg yw, yw bod unrhyw dôn dda hmm. yn syml. Yeah.
bod gan bob un gan, falle frawddeg, na ambell waith mwy nag un brawddeg, sydd yn apelio at y glist ac yn gofiadwy. Hmm. A a bod y melodi yna yn, uh, yn aros yn y cof. A hefyd, beth wy'n deimlo yw, a wy'n ffodus iawn wedi cael um, sawl cerddo sydd wedi cydweithio dy fi fel Hefin Ellis, fel Geraint Cynnan ac yn y blaen, hmm. pobl sydd yn, um, sydd yn rhoi, rhoi syniadau chwanegol eich syniad gwreiddiol chi. Felly mae'n gallu bod yn broses unig iawn, mae'n gallu bod yn broses hir iawn, felly mae'n rhaid bod yn amyneddgar iawn, achos dyw cyneuon ddim wastad yn dod fel yna. No. Um, ac felly, um, na, a'r tip yw i, i ddyfarbarhau, cadw pethau'n syml, um, bod yn delynegol mewn lot o ffyrdd, um, a hefyd ystyried beth mewn gwirionedd sydd yn eich um, cyffroi chi ac yn, uh, yn creu'r awydd fanno chi i greu'r gerddoriaeth yn y lle cyntaf. Mm. Beth sy'n gyrru'r gerddoriaeth, yn fe? Ystyriwch yna hefyd. Byddwch chi'ch hun. Yeah. Um, a mae rhaid chi ddyfalbarhau. Um, achos os oes da chi syniadau, os oes da chi good tune, yna mae hwnna mynd i, i yn y pen draw yn mynd i ddod mas, yeah. a mae pobl yn mynd i wrando ar unrhyw beth sydd, um, sydd, sydd yn felodig ac yn delenegol fel yna. Hmm. Gwych.
Wel, diolch enfawr am y sgwrs, Clive, a mae wedi bod yn braf iawn dod i nawr bod chi'n well, ac i fi yn brofiad arbennig gan fy mod i'n fan enfawr o'ch gwaith chi. Hoffech chi gyflwyno'r gan i chi wedi dewis i ni wrando arno heddi? Ie, yeah, wrth gwrs. Um, dwi, uh, nid, nid un o'n hynny'n ni yw hi, um, ond mae'n gan bwysig oherwydd mae, dyma'r gan un o'r cynnion cyntaf nath Edward H. berfformio, can gan Dewi Morris, uh, Dewi Pws, uh, a Hefin Ellis, Um, a mae, mae hefyd yn adlewyrchu cyfnod arbennig yn hanes Cymru, sef y syniad yma bod yr iaith yn mynd i um, oroesi yn y gorllewin, ac enw'r um, gan yw Tirdi Edrych.
Fab. Felly, ewch amdani, cliciwch y link i glywed Clive yn canu Tirdi Edrych,